Ɛnnɛ dwumadi yi so, yɛbɛkasa afa DV ne DP ho. Deɛn na ɛkyerɛ? Kwan bɛn so na wobɛfa so ayi su no? Kwan bɛn so na wobɛfa so anya bi? Woyi su DV ne DP a, deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ne deɛ ɛnni kwan sɛ woyɛ. Wokan Section 38 of the Road Traffic Act, Act 683, 2004 no a, ɛkasa fa Registration of Motor Vehicles and Trailer. Mmara ne sɛ, a person shall not own or drive a motor vehicle or a motor trailer unless the motor vehicle or trailer is registered under this act. Mmara no hyɛ sɛ biara nni ho kwan sɛ obetwi kaa anaa trailer bi wɔ yɛn kwan so wɔ bere a nnipa no mfaa trailer no anaasɛ kaa no mmaa DVLA nkɔ register kaa no wɔ mmara act wei ase. Nti no, ɛyɛ ɔhyɛ sɛ kaa biara a wobɛtwi wɔ Ghana no, ɛsɛ sɛ yɛ register. Ɛno nti no, kaa biara a ɛwɔ Ghana ha, ɛsɛ sɛ ɛnya plate ɛbɔ ho. Sɛ ada sɛ ɛyɛ GV plate, ɛyɛ CD plate, ɛyɛ commercial plate, ɛyɛ motor plate, ɛyɛ private plate, ɛyɛ DP, ɛyɛ DV. Ne nyinaa yɛ plate a yɛ register, wode wo kaa no kɔ na wakɔ register ne ama identification plate no. Nti sɛ wode kaa nam Ɛman mu ha anaa Ghana ha na sɛ plate biara mmɔ ho a ɛtia mmara. Ɛsɛ sɛ wo car no ɛsɛ ɛnya plate under the act. Nti no sɛ ɛyɛ DV plate o, ɛyɛ DP plate o, ɛyɛ motor plate o, commercial plate o, car biara a wode bɛnam Ghana akwan so no, car no ɛsɛ sɛ ɛnya ahyɛnsodeɛ ɛwɔ ho. Na sɛ woanni saa mmara yi so na sɛ wode car ɛnante yaa kwan so na wotwi car wɔ abere a plate mmɔ ho sɛ ɛyɛ DP plate, sɛ ɛyɛ DV plate, sɛ ɛyɛ registered plate, plate mu ho a, mmara no sɛ ɛtia mmara, na ɛno sɛ yɛde wokɔ kɔɔto a, ɔse not more than 25 penalty units or imprisonment not more than 8 months or to both the fine and the imprisonment. Sɛ yɛkyɛw na wo kaa no number plate nni ho hwee mmɔ ho ne yɛde wo kɔ kɔɔto a, mmara bɛfan no not more than twenty five penalty units sesei a me no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ yi twenty one penalty unit biara ɛyɛ twelve cities nti twenty five penalty unit no nyɛ sɛ twenty five times twelve ɛno no anaasɛ yɛde wo bɛto afiase ɛyɛ not more than eight months abosome nwɔtwe anaasɛ yɛbɛgye yɛbɛbɔ ɔka ne asan so ɛde watum abosome nwɔtwe no ne mmienu nti no ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ kaa biara a yɛbɛyi so wɔ yɛn akwan so no, number plate bɔ ho. Wokan section forty one two no a, wɔse using an unregistered motor vehicle or trailer. Despite regulation one, the licensing authority may in writing authorize a specified motor vehicle or trailer to be used or kept on a specified road for a specified period without being so registered yɛn man mu ha wo register wo car ɛdɛ sɛ wo register no private car anaa register no commercial car anaa register no specialized authorized number anaa wo register no um, ebia organizational number te sɛ police gp prison service ps ne saa nneɛma no na mmom no Mmara no ma Licensing Authority tumi sɛ wɔbɛtumi car bi a yɛnnya nregistaeɛ no, wɔbɛtumi ama no akwanya sɛ ɔnuse wɔ Ghana na bi a ɔnyɛ nneɛma bi a ɛsɛ ɔyɛ wɔ ho nwie for a specific period of time kɔpem mmerɛ bi. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔwie a wɔde aba aba abɛ register nti wɔmfa nkɔ nkrataa mu nkɔ register ayɛ no yɛbɛma no permission sɛ ɔbɛtumi ayi su saa kaa no na mmara ne sɛ sɛ yɛma wo saa permission no a wokan section 413 no a ɔse the specified motor vehicle or trailer shall have a trade plate license affixed to the front and rear of that motor vehicle or trailer sɛ wonya register wo car no ne ama wo saa trade plate no bi wo car no yɛ unregistered afei na ade aba wonya ɛho nneɛma nyinaa nwie na yɛma wo trade plate no a yɛma wo dv anaa dp no abɔ ho a ɛno no mmara no frɛ no trade plate license na mmara no se yɛde ma wo a you will affix it to the front and rear of the motor vehicle wode bɛbɔ kaa n'anim ne akyire te sɛ deɛ obi akɔ register ne kaa ne ama ne number plate sɛ ɔmfa mmɔ hɔ no a ɔde abɔ no saa pɛpɛɛpɛ na wode bɛbɔ wohwɛ regulation no nso mu a ɛyɛ regulation 23 9 of the road traffic regulation 2012 no ɛnso kasa fa the same asɛm no ho sɛ wode bɛbɔ because wokae nan na ɔse where a motor vehicle is used under a trade licence, the person in charge of the motor vehicle shall fix the plate bearing the trade identification mark on the front and rear of the motor vehicle. Regulation 23.9 nso si so dua sɛ sɛ yɛde kaa ma wo na sɛ saa kaa no woyusu no under trade plate a saa plate no a yɛde ama wo no ɛyɛ dv ne dp no wobɛfikse wobɛ fixe wo car no anim ne akyire. Yɛde ma wo a, yɛmfa nto car mu. DV ne DP, yɛde ma wo a, yɛmfa nto car mu. Mmara ne sɛ wobɛ fixe, fixe wɔ anim ne akyire. Nti no, sɛdeɛ obiara register car, wafixe number plate no, saa na DV plate no nso, ɛno nso yɛ plate a wo nso wobɛtumi afixe. Nti ɛho hia, mmara no hyɛ wo sɛ wobɛ fixe. Sɛ woamfixe na sɛ ɛhyɛ wo car ahwehwɛ akyi a, ɛtia mmara. Mmara kyew, wode hyɛ anim a, etia mmara. Mmara kyew, wode ahoma sensɛn so na ɛhangehange hɔ a, ɛno nso, mmara kyew. Mmara ne sɛ wobɛfikse abɔ hɔ te sɛ deɛ obi afikse ne deɛ kamakamakama no. Ne deɛ no yɛ DV, but wafikse te sɛ deɛ obi a wɔaregister ne kaa nso afikse no. Nti no, kae na hunu sɛ, sɛ yɛde DP anaa DV no ma wo na woamfikse na sɛ wode hyɛ kaa no ahwehwɛ anim anaasɛ wode hyɛ kaa no akyiri anaasɛ wode ahoma sensɛn so a ɛtia mmara mmara no kyew wohwɛ yɛn mmara no mu a trade license section 45 of the road traffic act 2004 act 683 ɛne regulation 23 of the road traffic regulation li 2180 ɛna ɛkasa fa trade license ho na yɛbɛtoa so ne ahwɛ deɛ mmara no ka fa trade lines so ho. Na ansa na yɛbɛtoa so no, yɛnhwɛ sɛ DV no ne DP no koraa no, ɛkyerɛ sɛn. Sɛ yɛma wo DP a, ɛkyerɛ sɛ drive from port. Kyerɛ sɛ, wode kaa afiri amanɔne abɛduru Ghana harbour, port no. na woreyi afiri pɔt no de akɔ baabi a woyɛ adwuma anaasɛ baabi a wobɛkɔ akɔ register kaa no anaa baabi a wote no wofiri pɔt hɔ ɛkɔduru wo destination no ɛne ɛma wo dp nti dp no yɛ drive from port yɛde ma wo a mmara se laste for two weeks ɛyɛ fourteen days Yɛde DP no ma wo a, ɛlaste for two weeks, ɛyɛ fourteen days. Sɛ ayere so ara fourteen days deɛ, na wakɔ akɔduru baabi a wokɔ. Na mmom sɛ yɛde ma wo na sɛ within one day no a wokɔduru wo destination no a, ɛdi kwan sɛ woyusu DP no de nenam nenam sɛ fourteen days ne nson. Mmara no sɛ drive from port, woanya afiri port aba abɛduru baabi a wokɔ a, ɛno deɛ ɛni kwan sɛ wo use. Wo nya nnuru baabi a wokɔ deɛ a, ɛno deɛ ebia wakɔ yi car no firi port, wode firi Tama ɛɛkɔ Tamale na waduru Kumase na bia oh wode car no oh kɔ gye biribi anaa wokɔ yɛ rounds anaa wokɔ fix biribi a, ɛno no wo nya nnuru wo destination. Nti ɛno no that two weeks no still cover wo. Adekoro nti a yɛma two weeks ne sɛ yɛsusu sɛ sɛ wokɔ koraa na sɛ car no kɔsɛɛ wɔ kwan so a, ayere so ara, saa two weeks no deɛ na wanya obi ama no abɛfese kaa no ama wo anaasɛ wanya towing ama no abɛtow kaa no akɔduru destination. Nti drive from port no, yɛ drive firi port kɔduru destination. DP no nso yɛde ma wo a, ɛne logbook na ɛnam. Mpɛn dodoɔ no ara, ɛnyɛ book kɛseɛ te sɛ DV book no, nti yɛ a na amanfoɔ adwene nhyɛ da nkɔ so, ɛyɛ card. bi saa. Ɛno nso no, wobɛbuku te sɛ deɛ woyusu DV no a wobɛbuku no pɛpɛɛpɛ. Nti sɛ woyusu DP no na ɛno nso woanlɔge wofiri port hɔ na woanlɔge time a wofiri port hɔ baabi a wokɔ wo destination nti wo first log in a wobɛyɛ no ɛno no bɛkyerɛ baabi a wode kaa no kɔ ne wo destination wo final destination a wokɔ nti sɛ wobuku DP logbook no mu sɛ wode wo kaa no firi Tema Harbor ɛrekɔ Takoradi. na wodu Takoradi na wode twam kɔ Nzema a, nyɛ kyɛ sɛ woato mmra. Woadrive from port no to destination asan atoa so atwam, nti no wobuku DP plate no a, wobɛbuku baabi a wode kaa no rekɔ. Sɛ wonya duru baabi a wode kaa no rekɔ a, wo destination a, DP no awie n'adwuma. Afei wopɛ sɛ wosan yi so wo kaa no de yɛ ɛyɛ ɛho ntotoyɛ ɛyɛ nhyehyɛe bi wɔ ho ne ne mu di no enwie mu di nti no wopɛ sɛ ɔyɛ nneɛma nneɛma bi wɔ hɔ nom a ɛhɔ na abɛkɔ akɔgye dv dv no kyerɛ sɛ defective vehicle nti sɛ wotwi kaa na dv bɔ ho a ɛkyerɛ defective vehicle kyerɛ sɛ kaa enwie mu di anaasɛ kaa yare kaa no ne ho mfa no Sɛ yɛka no wɔ apɔmuden fam a, ka, mekaa yi, ne ho mfa no, ne nneɛma nneɛma bi asɛe. Enti afei na mereyɛ ne nyinaa yie. Enti meyɛ ne nyinaa yie wie a, na afei no mede akɔ DVLA akɔ akɔ register. Ɛfiri sɛ, wokɔ DVLA sɛ wokɔ register wo kaa na ɛho nneɛma, kaa no ti paa no, kaa no ne akyea, n'afono akyea, na baako ɛwɔ akyɛn baako a, DVLA ɛnregister ma wo. Wokɔ na airbag nim, wei nim, wei nim a, DVLA ɛnregister ma wo. Enti no, Sɛ wohwɛ sɛ woyɛ saa nnoɔma no nyinaa no, yɛbɛma wo defective vehicle sɛdeɛ bɛ obiara hu a wahu sɛ mm kaa yi a ɛreba yi ɛnte apɔ nti ɔbɛhu ɛkwan a ɔbɛfa so no wanam kwan so nti no DV no nso saa ne teɛ nti wokan section 45 1 na mmara no sɛ of the Road Traffic Act 2004 no mmara no sɛ the licensing authority may on an application made to it and subject to prescribed condition issue a trade license on the payment of the prescribed fee yɛse sɛ wo apply kɔ licensing authority ɛyɛ DVLA sɛ wopɛ license plate a na wotua fee a anaasɛ ɛboɔ anaasɛ charge a ɛwɔ ho sɛ wobɛtua a wotua deɛ a licensing authority no may give you that DV plate. Wɔn de saa DV plate no ɛbɛma wo sɛ fa kɔdi wo dwuma. Nti no, ansa na wobɛnya DV plate no, gye sɛ wankasa o apply ɛwɔ licensing authority. Na yɛse 1A yɛde ma a manufacturer of motor vehicles. Sɛ woyɛ obi a woyɛ car, bi a nyame ato nsam, wabɛbie company kɛseɛ wɔ Ghana hanom a waa woyɛ wo car, ɛwɔ manufacture wo car wɔ Ghana. Ɛno no, mmara no ma ho kwan sɛ wobɛkɔ akɔgye DV plate anaasɛ trade plate. Afei nso, sɛ woyɛ a tester of a motor vehicle, wo ɛwɔ testing office anaasɛ wowɔ baabi a yɛ test car hwɛ sɛ car yi n'ahoɔden no ɛyɛ, car yi ne brake system ɛyɛ, car yi sɛdeɛ yɛahyehyɛ no ɛyɛ, woyɛ tester of a motor vehicle a, wo nso wobɛtumi a apply akɔ DVLA akɔ akɔgye trade plate no bi na wode adi wo dwuma. Afei motor vehicle trader, obi a ɔtɔn cars, wo deɛ car na wotɔn na wogye na wotɔn na woswape, woyɛ car dealer nso wobɛtumi apply to DVLA sɛ yɛma wo trade plate na nso ɛfɛ di wo dwuma. Section 45 1D no

bɛ tɔn cars anaa sɛ me bɛ test cars you intend to commence business afei de wɔayɛ w'adwene sɛ wobaa bɛ start a ɛno nso wokɔ apply a yɛde bɛma wo sɛ wopɛ sɛ wo start business test cars wopɛ sɛ wo start business ɛtɔn cars wokɔ apply a ɛno nso mmara sɛ dvl fo ɛsɛ wɔn de plate ne ma wo wokan one e na wɔse a person authorized by the license authority to trade in trade license plate Mmara ne sɛ obi wɔ hɔnom a DVLA fo ama no tumi ama no akwanya sɛ ɔno deɛ ɔn ɛyɛ trade license no DV no ɛno na ɔretɔn anaasɛ ɔredi mu dwuma ɔno gye DV DV plate ne DP plate ne free DVLA hɔ a na egu ne nkyɛn na ɔno no de saa plate no ɔno tɔn ma afoforo a wɔn hia plate no nti sɛ wɔn nso woyɛ an authorized person a DVLA a authorise wo by the licensing authority sɛ wo wobɛ use DV plate no tɔn de ama amanfo a wo nso wo apply for DV plate no a ɛno nso ɛsɛ sɛ yɛde ma wo. Section 45.2 of the Road Traffic Act ne sɛ in case of a motor trader who is a manufacturer of a motor vehicle, a trade license Is license for motor vehicles ei aha no wɔse sɛ wokɔ DVLA ne sɛ wokɔgye trade license sɛ woyɛ trade woyɛ car manufacturer a tie ne yie wokɔ DVLA a mmara ne sɛ yɛbɛtumi ama wo akonnwa, yɛbɛtumi ama wo DV plate sɛ woyɛ car manufacturer. Nti sɛ wokɔ sɛ wokɔgye DV plate sɛ in the name of sɛ woyɛ car manufacturer. The trade license is license for motor vehicle A which are from time to time temporarily in the trader's possession in the course of the trader's business as a motor trader. Sɛ wokɔ sɛ wokɔ akɔgye TV plate ne sɛ woyɛ manufacturer nti yɛma wo DV plate a, ɛno no ɛyɛ cars a abira no bra no ɛba wo nsam a saa cars no bi a wotɔn temporarily bi a car no aba wo nsam mmeretiawa bi ebi a car no woyɛ wie no wopɛ sɛ wo test na wotɔn saa car no saa car no wode DP plate ne bɛma no bi kept and used by the trader solely for the purpose of conducting research and development in the course of the trader's business as a manufacturer. Mmara ne sɛ, sɛ wode kaa bi anaa woreyɛ kaa bi na woyɛ nhwehwɛmu afa saa kaa no ho, woyɛ research and development, ebia wopɛ sɛ wo kaa no wode nneɛma foforɔ bi bɛka ho, nti na wopɛ sɛ wotrae saa new nneɛma no a wopɛ sɛ wode bɛka ho no, ebia kaa no ehu traffic light a, enni kwan sɛ wotua accelerator koraa a ɛkɔ. Enti na wopɛ sɛ woyɛ new development bi wɔ saa kaa no mu. Enti no saa kaa no a woyɛ new development no a woretrae no, wode conduct research no ahwɛ no, saa kaa no wobɛtumi de DB plate no ab abɔ ho ayi so. See, which are from time to time vehicles which are from time to time submitted to the trader by other manufacturers for testing on the road in the course of that business mmara no sɛ sɛ wo nso yɛ kaa na sɛ obi foforɔ nso yɛ kaa na saa nipa no yɛ kaa no wie no ɔde abrɛ wo sɛ o oh, wo na woyɛ kaa me ne wo nyinaa yɛyɛ cars nti no kaa yɛ ama yɛ yi tɛste ma me ma mehwɛ sɛ n'ahoɔden no nyinaa yɛ okay anaasɛ aduru standard a wo a woyɛ kaa manufacturer no sɛ ɔkɔ akɔ tɛste kaa no a wo nyɔnko manufacturer de abrɛ wo sɛ kɔ tɛste ma no hwɛ no a wobɛtumi de deep V plate anaa DB plate no abɔ ho, saa trade plate no wobɛtumi de abɔ ho na wode akɔ akɔdi saa adwuma no. Wokan section forty five three of the Road Traffic Act two thousand and four no a, wɔse In the case of any other motor trader, sɛ wo deɛ wonyɛ manufacturer na woakɔ akɔgye DB plate no sɛ wotɔn cars a, wo deɛ cars na wotɔn, wonyɛ cars. Any other motor trader, a trade license is a license for motor vehicles which are from. to time temporarily in the trader's possession in the course of the trader's business as a motor trader. Mmara ne sɛ, wo deɛ wonyɛ cars, na mmom wodi car ho dwuma, wotɔ na watɔn, wotɔ na watɔn, wotɔ firi bi a wɔn a wɔyɛ cars no hɔ, anaa wokɔfa firi amanɔne na watɔn. Nti saa cars no a ɛba wo nsam mmerɛ tiawa bi no, saa cars no nyinaa no, sɛ wode nam na wo Woretɔn wo cars no, wode rekɔkyerɛ obi, woretɛste ahwɛ, worekɔyɛ ho adwuma a, wobɛtumi ayi so tilate plate no abɔ no as obi a woyɛ friend sɛn, a dealer anaasɛ woyɛ obi a wo trade wɔ cars mu anaasɛ bi a wotɔn cars. Wokan section forty five four no nso a, ɔse in the case of a vehicle tester, sɛ wo nso wokɔ kɔgye plate no na sɛ wo nso wo se o oh, me deɛ me testi vehicles me a menyɛ car me a mentɔn car na mmom me testi so obi pɛ so ɔkɔtɔ car na sɛ ɔbɛfa me a mɛkɔ akɔ testi car na hu n'ahoɔden sɛ car yi deɛ ne hoɔden car wei deɛ ɛyɛ papa ɛnyɛ papa wo deɛ woyɛ tester wo deɛ wonyɛ cars wo nso a wontɔn cars a trade license for motor vehicles which are from time to time submitted to the tester for testing in the course of the tester's business as a vehicle tester mmara ne sɛ sɛ Woyɛ vehicle tester, wosɔ kaa hwɛ, wohwɛ kaa mu ahoɔden, sɛ bi a woyɛ car doctor, yɛbɛka no saa, wo na wo test kaa hu sɛ o kaa yi deɛ ne ho ɔden. Na sɛ obi de kaa brɛ wo sɛ kɔ test ma no na hwɛ kaa no ahoɔden a, saa time a wo test saa kaa no, wobɛtumi de trade plate abɔ ho atɛste kaa no ama no. Wokan section five no nso a, wɔse. In the case of a trader in trade license plate, obi a wo nso aban de plate na ma wo sɛ DVLA di plate na ma wo sɛ wo deɛ plate mu na wo dili wo a wonyɛ kaa wo a wontɔn kaa wo a wontɛste kaa wo deɛ deɛ woyɛ ne sɛ wotɔn trade plate. Nti no sɛ obiara hia trade plate a ɔbɛba hɔ no abɛtɔ bi no. Nso mmara no sɛ the trade license plate shall be issued by the licensing authority to the trader to be hired out for the temporary use of individual vehicle importers, fleet dealers and fleet owners. Mmara no sɛ wo deɛ yɛde kaa no yɛde trade plate no ma wo a na woyɛ dealer in trade plate no wobɛtumi de ahan de ama ahan to individual importers, obi a ɛfa sɛ obi wɔ hɔ a ɔno ɔntɔn cars, nipa wakɔfa ne car bi firi ɛɛ amano ne na aba. Ɔyɛ individual vehicle importer, ɔno car baako pɛ bi ne ɔfa bi asɛnde ne car firi amano ne, ɛna ɔno ankasa ba abɛyi n'adeɛ. Ɔnyɛ trader in car business, ɔno ara na wakɔfa ne car aba. anaasɛ frit dealers anaa frit owners ebia nipa korɔ no ɔno wayi container ɛna waba ne container na oyi baeɛ no ɔbaeɛ no kaa baako wɔ mu nti wo a wodili wodi trade plate wodi wodi trade plate ɛtɔ ɛtɔn ɛde trade plate mmara sɛ wobɛtumi de aha saa nipa korɔ no for a temporary period saa nipa korɔ no na ɔde ama no na ɔde ɔde trade plate no abɔ ne kaa ho ɛde akɔ baabi a ɛso ɔde kɔ.

Brɔfo beberebe a wɔka nyinaa ne sɛ saa trade plate no yɛde D na ɛbɛ starte. Nti sɛ D no starte na sɛ from drive from port a na kyerɛ sɛ P no asɔ so na ayɛ DP. Sɛ D no ba na yɛ defective vehicle na ayɛ DV. Nti no saa na mmara no kyerɛ. Nti no sɛdeɛ wohu wɔ kasamfonyini so no D na starte ne nyinaa DP ne DV ne nyinaa D na starte ansa na deɛ didi hɔ no nyinaa yɛ dɛn aba aba abɛtoa so. Wokan Regulation 23.5 no nso a, mmara no sɛ, Where the licensing authority issues a trade license, the licensing authority shall enter the trade license particulars in a register kept for that purpose. Mmara no sɛ, sɛ wokɔgye DV plate anaa DP plate efiri licensing authority no hɔ a, licensing authority no ɛyɛ DV foɔ ɛwɔ register bi a wɔn bɛtwerɛ Saa plate no a waba abɛgye no, ne particulars, wo a wabɛgye wo particulars, ho nsɛm ne adeade nyinaa ɛwɔ mu na wɔn akipi saa wei no. Nti ɛno deɛ wokɔgye plate no a ka hu sɛ wo information nyinaa yɛatwerɛ wɔ hɔnom sɛ yɛ computer so sɛ yɛ book mu yɛ take saa information ne nyinaa. Nti book no ɛno mu na yɛbɛ take wo particulars ne wo biribiara ɛwɔ. Nti no saa book no deɛ DVL foɔ na ɛbɛkipi saa book no na wɔn ayɛ. Wohwɛ Section forty six of the Road Traffic Act, two thousand and four no a, ɛyɛ Surrender of Trade License no, mmara ne sɛ, A person may hold two or more trade licenses. Mmara ne sɛ, sɛ woyɛ obi a wokɔ gye, wopɛ sɛ wokɔ gye DV plate, sɛ woyɛ kaa, woyɛ, woyɛ kaa, sɛ wotɔn cars, sɛ wo test cars, sɛ woyɛ individual importer, mmara ne sɛ wobɛtumi agye more two or more bɛtumi a wɔn ankasa bɛtumi akɔ akɔ agye bebree afiri tu kɔ nyinaa dodoɔ bi a wɔpɛ biara no yɛde bɛma wo the same asɛm no ɛsan si so dua wɔ regulation no mu regulation twenty three six no of the road traffic regulation twenty twelve no li two one eight zero ne sɛ a dealer or fleet owner may apply for and obtain a number of trade licenses kyerɛ sɛ wobɛtumi agye dodoɔ bi a wopɛ nti no ɛnyɛ Ɛnyɛ sɛ ebi a wokɔeɛ woakɔgye baako pɛ nti no wokɔ a yɛmma wo foforɔ nka ho wokɔ du yɛbɛma wo du yɛkae wo sɛ aha ɛyɛ traffic orientation ɛkwan so nkyerɛkyerɛ dwumadie dwumadie yi deɛ botae ne sɛ yɛbɛba abɛkyerɛ wo mmara ɛwɔ kwan so asɔhyɛnkani mmara ɛwɔ kwan so as obi a wotwi moto ɛyɛ rider mmara ɛwɔ kwan so wo a wonam kwan ho mmara ɛwɔ kwan so wo a wote ɛhyɛn mu na dwumadie no wotie no na wode yɛ adwuma ɛfiri sɛ yɛreyɛ nkyerɛkyerɛ yi nso enforcement di akyire yɛbɛba kwan so abɛhwɛ sɛ deɛ yɛreka yi ne deɛ yɛkyerɛ yi saa na wode dwum wode di dwuma a woamfa anni dwuma saa deɛ a ɛneɛ wo ho ɛbɛ wo ho bɛkyere wo anaasɛ wo ho bɛkyere wo ɛwɔ mmara no anim nti wohwɛ no na wode di dwuma yɛtoa DV plate ne DP plate no so a woka Revelation 23 ano a of the

specified in the fifth schedule. Sɛdeɛ yɛdii kan kaeɛ no, ɛwɔ Act no mu no, regulation nso si so sɛ, sɛ woyɛ motor trader, wotɔn cars, woyɛ fleet owner, wokɔfa nneɛma ba, woyɛ licensed trade plate dealer, wodeɛ wotɔn DV ne DP plate a, wokɔ DVLA na sɛ yɛka sɛ ɛboɔ wɔ hɔ ni tua na wotua a, DVLA foɔ Trade Plate no. Regulation twenty three two ne sɛ, A trade license is valid for a period of one year and only in relation to the specific motor vehicle for which the trade license was issued. Mmara no sɛ yɛde Trade Plate no ma wo a, ɛyɛ DV no, ɛlaste for one year, na one year no nso no, specific vehicle no a wode DV Plate no ama no no, ɛna ɛlaste for one year no. Nti no, ɛno nso wobɛhyɛ no nso. Sɛ wokɔ na sɛ yɛde ma wo a, ɛ, ebi wɔ hɔnom a wokɔgye in the middle of the year, Trade plate no ɛba early of the year from January to December. Nti sɛ wokɔgye no June a, December so a, afe no aso. Ɛyɛ 2023 deɛ a, 2023 no aso. Nti wontumi ka sɛ yɛse one year, nti megyee no June, nti ɛbɛwu 2024 June. Daabi. Ɛyɛ a calendar year. Nti no, from January 2022 to December 2022 January twenty twenty three to December twenty twenty three nti ɛyɛ one year nti sɛ wankɔgye ne ntɛm na ɔkɔgye no November December ne baa yɛ a ɛyɛ sɛ ɔkɔgye foforɔ. Okay, section forty nine one no a ɔsi use of motor vehicles by holders of trade license mpɛn bebree na obi wɔ hɔnom a wakɔgye trade license nso na ɔresu no de yɛ deɛ ɛni kwan sɛ ɔde yɛ yɛhwɛ deɛ mmara no ka fa ho sɛ ɛkwan a wobɛfa so ayi so trade license no sɛ yɛma wo dv plate no bi a section 91 the holder of a trade license is not entitled by virtue of the trade license a to use more than one motor vehicle at any one time except in the case of a motor vehicle drawing a trailer or used for a prescribed purpose Mmara ne sɛ, sɛ wokɔgye DV plate a, wontumi mfa DV plate baako pɛ no nnyusu no the same time mma kaa mmienu. Mmerɛ bebree no ara, wobɛhu sɛ DV plate no, obi de baako bɔ kaa wei anim a, akyire ɔmfa bi wɔ hɔ. Na deɛ ɛyɛ sɛ ɔde bɔ akyire no, ɔde akɔbɔ kaa foforɔ ho. The same DV plate no ara na ɔyusu ma kaa mmienu. Nti no, kaa wei bɛtwam no, Plate no, ebi bɔ anim na ebi mu akyire. Wobɛhwɛ deɛ ɛdu akyire na deɛ nka ɛsɛ yɛde bɔ kaa no a ɔtwaa mu no akyi no, ne yɛde abɔ deɛ ɔtoa ne so no, na nipa no baako no, wayɛ ne ho kwaku ananse. Wɔyusu DV plate baako no, identification baako no, de abɔ kaa ho, de abɔ kaa ho na wɔyusu. Mmara no sɛ no, ɛtia mmara. So woyɛ saa, ɛtia mmara. Ɔse, it, it is not entitled to be used more than one vehicle at any one time. Sɛ one time no ɔresu DV plate na ɔde abɔ car mmienu ho na yɛ sɛ ɔbɔ anim ɔbɔ anim na yɛ sɛ ɔde abiti eh, police sɛ nsɛ sɛ ɔbɛgye DV baako ama wei no agye baako ama wei no ɔnyɛ ne saa ɔgye baako pɛ wakyɛm mmienu etia mmara woyɛ ne saa a mmara sɔ a ɔho bɛkyerɛw B to use a motor vehicle for a purpose other than the purpose prescribed by the regulation yɛse wokɔgye DV plate no a botae anaa purpose anaa sɛnti a ɛsɛ sɛ obi so DV plate no a yɛkyerɛ wɔ Revelation no mu no act no reka akyerɛ wo sɛ wokɔgye DV plate no na deɛ wakɔgye a wode reyɛ no ɛnni regulation no mu a te sɛ deɛ regulation no a yɛbɛhwɛ deɛ regulation no ka fa ho sɛ ɛkɔsɛ so na abɛfa ayi su no sɛ woyi su no na ɛnni saa regulation Etua mmara. Ɛno nso, ɛnni ho kwan sɛ wokɔgye DV plate na wode yɛ deɛ wopɛ, apart from deɛ ɛwɔ regulation no mu sɛ use no no. Wokan section 4.2 no nso a, wɔse, A motor vehicle in respect of which a trade license has been granted shall not be used to carry goods. Sɛ woakɔgye DV plate na sɛ yɛde ama motor vehicle a ɛnyɛ saa motor vehicle na wode kɔfa nneɛma wode kɔfa wo store nneɛma ɛna wode kɔfa w'afuo mu nneɛma it shall not be used to carry goods other than yɛwɔ nneɛma bi wɔ a wobɛtumi de afa saa nneɛma no yɛbɛ abɛbobɔ so nti no sɛ wokɔgye dv plate anaa dp plate na wode afa nneɛma bi na ɛnyɛ deɛ yɛbɛ abɛbobɔ so yi a wato mmara a load which is carried solely for purpose of testing or demonstrating the motor vehicle or any of its accessories or equipment and which is returned to the place of loading without having been removed from the motor vehicle except for purpose or in the case of an accident. Mmara ne sɛ kaa bi wɔ hɔ a wode ba a sɛ wobɛtɛste ahu sɛ kaa no a watɔ no n'ahoɔden sei ne sei na ɛteɛ no ebia watɔ kaa a yɛde fa aboɔ. Ɛne ɛkyerɛ sɛ kaa a yɛde fa aboɔ yi, ɛbɛtumi afa aboɔ two tons anaa one ton. Wakɔtɔ saa kaa no, wode aboɔ one ton no bɛgu mu ahwɛ sɛ ampa sɛ kaa yi a metɔ yi, ɛfa saa load yi a wɔn ka yi. Nti sɛ wode fa saa load no a wode demonstrate sɛ kaa yi anaasɛ kaa yi n'accessories, ebi a yɛse kaa ne tae, ɛbɛtumi afa load wei. Nti wode saa load no ɛgu mu ahwɛ kaa no sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ Deɛ wɔreka sɛ car no anaa deɛ ɔretɔn car no ama wo no reka sɛ car no ɛbɛtumi afa load wei no wode gu mu ahwɛ yɛ a ɛne deɛ wobɛtumi afa saa load no na saa load no nso no yɛ bi a yɛnyi mfiri car no mu gye sɛ ebi a car no anya accident anaasɛ wakɔ test car no awie akɔ ɛde akɔduru baabi a wokɔfaa car no a wakoma atɔ yam sɛ ɛyɛ B. A load consisting of another motor vehicle used to be a load consisting of another motor vehicle used or to be used for travel from or to the place of delivery or collection in the case of a motor vehicle which is being delivered or collected mmara no se sɛ wɔagye dv plate anaa dp plate na wode dv plate no ɛrekɔma obi anaa ɔrekɔ akɔgye na bi a ɔrekɔ akɔgye saa kaa no wode kaa no kɔɔeɛ ebi a watɔ kaa na wokɔ akɔgye wo kaa no a dv plate no bɔ ho no wode kaa no kɔɔeɛ wokɔ ne yɛde saa kaa no ma no wode adeɛ aba wo kaa no a wode kɔɔeɛ no kwan sɛ wogya wɔ hɔ nti ne saa kaa no deɛ wode si kaa no a wokɔfaa no mu sɛ kaa no a na ɛyɛ kar a ɛbɛtumi afa kar a wode si mu a, ɛno deɛ ɛntia mmara sɛ wode kar no bɛsi mu. Anaasɛ worekɔ akɔfa kar, na kar no a worekɔ akɔfa no, anaa wode kar no kɔ akɔma obi, bi a kar a ɛfa kar, sɛ bi a low bed anaasɛ biribi saa, kar a yɛde fa kar, wode saa kar a yɛde fa kar no rekɔma obi, woatɔn de kɔma obi wɔ Kumasi, wode nipa korɔ no kar no kɔma no wie a, Aba w'akyi. Enti worekɔ no, wose mereba a, mefiri Kumasi reba a, mempɛ sɛ mɛkɔ akɔfo bus. Mede me kaa resi kaa no so akɔ. Enti mede kaa no ma no wie a, na matena saa kaa no a mede asi so no mu de aba m'akyi. Ɛno nso, mmara mma ho kwan. Wobɛtumi ayusu saa load no ama no ayɛ yie. Enti no sɛ wo woyusu kaa DV bɔ ho na sɛ kaa bi si so na saa kaa no a ɛsi so no, ɛyɛ kaa a wode kɔgyee wotwi de kɔgye saa kaa no a wote mu no, anaasɛ ɛyɛ kaa a wode kaa no a wode rekɔ no kɔma nipa korɔ no wie a wobɛtena mu de aba w'akyi deɛ a, ɛnneɛ saa load no, mmara ma ho kwan sɛ wobɛtumi ayi so. Akyinfo nyinaa si no sɛ a load built in as part of the motor vehicle or permanently attached to it. Ebi wɔ hɔ nso a kaa bi wɔ hɔ a ɛreba a yɛayɛ no load dada, load bi wɔ hɔ ma yɛayɛ aka nti ɛno wontumi nyi mfiri mu nti ɛno sɛ ɛwɔ mu deɛ a ɛnyɛ problem. D. A load which consists of parts, accessories or equipment designed to be fitted to the motor vehicle and of tools for fitting them on the motor vehicle. Ebia wokɔfa kaa no firi aburokyi aba no ne part bi nyɛ sɛ bi a ne bonnet ne door bi ne adeade bi a amoa nti no woatɔ bonnet woatɔ door no a amoa no woatɔ part bi a wode ba abɛhyehyɛ kaa no a wakɔfa aba no saa nneɛma no deɛ wobɛtumi de agu kaa no a wakɔfa aba no mu a diivi bɔ ho no saa load no wobɛtumi de afa agu nti sɛ wokɔdu police checkpoint na wotwi diivi na wode afa saa nneɛma no a wode kɔ akɔ part anaa accessories anaa equipment designed to be to the motor vehicle saa part na wode bɛhyehyɛ ho ebi a watɔ bumper watɔ eh, ball joint watɔ bi a watɔ watɔ spare engine ɛde na wode agu car anim sɛ woba saa nneɛma nneɛma nyinaa wode ba abɛyɛ car no ho adwuma ɛndeɛ saa load no mmara no ma ho kwan sɛ wobɛtumi ayɛ so wohwɛ section 49 2e no a ɔse a load which consists of a trailer but not a trailer which is For the time being, defective or scrap mmara ne sɛ wobɛtumi de car DV bɔ ho afa a load which consists of a trailer, wobɛtumi de afa trailer but ɛnyɛ trailer a saa time no trailer no asɛe anaasɛ ɛyɛ scrap, wokɔfa nneɛma de gu wo DV pla car no a wɔde DV plate abɔ ho no ho, na sɛ wobedu check point na sɛ yehu sɛ ɛyɛ scraps, nnadeɛ nnadeɛ bi a asɛesɛe na wɔakɔfa de abɔ agu wo car no mu a, ɛno deɛ, ɛtia mmara. Nti no, sɛ wode bɛfa trailer, ɛsɛ sɛ ɛyɛ trailer papa, ɛnyɛ trailer a asɛe a ayɛ scrap na wɔakɔsa de agu wo DV plate mu. Nti saa load no a ɛyɛ scraps no deɛ, wontumi mfa car DV bɔ ho mfa saa load no. Hwɛ Regulation 23 no a, of the Road Traffic Regulation 2012, LI 2180 no a, mmara no se, despite sub-regulation 1, regulation 1 no na ɛkasa fa sɛ DVLA, Licensing Authority, bɛma DV plate, ɔbɛ issue DV plate ama obi a ɔyɛ car manufacturer, obi a ɔyɛ cars, obi a ɔtɔn cars, anaa obi a ɔtɔn DV plate. Sɛ yɛde no to nkyɛn a, despite Regulation one, the licensing authority may issue a trade license to a person not specified in that sub-regulation. Saa sub-regulation no a yɛaka no, sɛ ebi a wontɔn cars, Wo nso a wonyɛ cars, wo nso a wontɔn DV plate anaa DP plate a, mmara ne sɛ wokɔ DV Ele sɛ wokɔ akɔgye DV plate a, wo nso yɛbɛtumi ama wo bi. Where ɛno nso yɛde ma wo a, mmara ne sɛ where A, a motor vehicle having been offloaded from a ship Flitter, train or other road vehicles is being driven to the place of business of the dealer or fleet owner. Mmara no se sɛ yɛyi kaa bi afiri ship mu, yɛyi kaa bi afiri eh, container mu, yɛyi kaa bi afiri train mu, anaa other road vehicles, sɛ yɛyi kaa bi afiri cars a yɛde kɔfa cars ɛbɛyɛ a ɛsoasoa cars yi. yɛyi kaa bi afiri mu na sɛ wotwi saa kaa no afiri baabi a wɔayi no no de akɔ the dealer or fleet owner baabi a woyɛ place of business baabi a woyɛ business a ɛno deɛ dvr fo bɛtumi ama wo saa dv plate no bi na wode adi saa adwuma no eti no sɛ wokɔyi kaa no firi ship mu o wakɔyi afiri train mu o sɛ bia esi kaa so na ɛde abɛduru baabi a wowɔ no ɛna wagye afiri baabi a kaa no de bɛsiiɛ no ɛde kɔ baabi a woyɛɛ adwuma no, ebia Kumasi kaa no de besii Adum, na ebia wagye wode kɔ Mampɔnten, ɛhɔ na wo business wɔ a, ɛno DVL foɔ bɛtumi ama wo DP anaa DV plate no na wode uh, bɔ wo kaa no ho de kaa no akɔ. B. Where a motor vehicle is being tested after having been received, assembled or repaired at a place of business of the dealer or fleet owner. Mmara ne sɛ, sɛ Yɛde kaa brɛ wo na sɛ woyɛ dealer anaa woyɛ fleet owner wotɔn cars na yɛde kaa brɛ wo na kaa no a yɛde brɛ wo no ebia nipa no kɔ yɛe ɔkɔ repair anaasɛ kaa no koraa afei ne ahyehyɛ awie a yɛde abrɛ wo na sɛ wopɛ sɛ wotry saa kaa no a wobɛtumi de DV plate no abɔ ho akɔ akɔyɛ saa test no atɛste ahwɛ sɛ ampa nipa no sɛ wakɔyɛ kaa no, wakɔ repɛɛ no, wayɛ no yie anaa wanyɛ no yie. Nipa no sɛ wasambo kaa no awie no, wahyehyɛ no yie anaa wanhyehyɛ no yie. Wobɛtumi atɛste de saa DV plate no abɔ ho atɛste kaa no. Nti ɛno nso yɛ test drive sɛ wo tɛste ahwɛ sɛ kaa no eh, deɛ yɛkɔyɛ no ɛno ano no anaasɛ kaa no a woyɛ sɛ wotɔ no yɛde baeɛ no ɛho nneɛma nyinaa no saa pɛpɛɛpɛ na teɛ no wobɛtumi ayi so DV plate no de ayɛ test drive. See, a motor vehicle is being tried by or on behalf of an intended purchaser or the owner in the case of a motor vehicle under repairs. Mmara ne sɛ, sɛ wakɔ sɛ woyɛ intended purchaser, wopɛ sɛ wokɔtɔ car, na wokɔ akɔtrae car no, anaa on behalf of you, ebi a obi trae ama wo, bi a wopɛ sɛ wotɔ car ma wo yere. Wokɔɔ hɔ no sɛ wokɔ akɔtɔ kaa no, woatɔ kaa no awie. Wonhyɛ da nnim kaa mu, nti woafa fita. Sɛ waa wotena mu sɛ wokɔtrae a, wobɛtumi ayi so DV plate no akɔtrae. Sɛ woafa fitani sɛ fitani ntra kaa no mma wo na tɔ a, ɛno nso wobɛtumi ayi so, ɔbɛtumi ayi so DV plate no de aba ho de atwi. Anaasɛ kaa wura no Sɛ wagye kaa no, ebi a kaa no akɔyɛ repairs aba anaa makɔ try kaa no aba na ɔpɛ sɛ ɔhwɛ sɛ mode kɔɛ no mankɔ sɛe biribi wɔ ho na ɔno nso ɛyɛ try a ɔno nso bɛtumi ayisu DV plate no de abɔ ho de ayisu. Nti no sɛdeɛ yɛkyerɛ woyɛ intended purchaser na wokɔ akɔtɔ kaa te sɛ me nua panyini bi a ɛnyɛ sika kakra na ɔpɛ sɛ ɔkɔtɔ 4x4 bi ebi a ɛma ne yere anaa ne ba bi a sɛ ɔno ara na ɔbɛtra yɛ a mmara no ma no ho kwan sɛ obi nso na ɛbɛtra yɛ ama no nso a mmara no ma no ho kwan nti no mbɛtumi atram akɔ akɔ akɔyɛ test de DV plate no abɔ ho ayɛ test drive no. D. An unregistered motor vehicle or a motor vehicle under repairs. Aha mmara ne sɛ unregistered motor vehicle, kaa yɛn register yɛ, or a motor vehicle. Na kyerɛ sɛ sɛ kaa no yɛn register yɛ anaasɛ yɛ register because Ɛfiri sɛ mmara no si so dua sɛ unregistered motor vehicle or a motor vehicle nti ebi wɔ hɔ a ɔkaa wa register na mmom asɛe ɛma ɔde akɔ repairs akɔhyɛ repairs mu ara ma bi a papers a wɔho nyinaa awu because ɛhyɛ magazine mu wa register deɛ ba papers na awu no a ɔkɔ akɔ transfer ɔsi is being transferred from or to another place in the country where a dealer or fleet owner carries on his business. Sɛ car no a wokɔyɛ ho nsiesie no, wokɔyɛ repairs no, ebia kɔhyɛ fita mu ara kyɛ ma wa register o, wo paper nyinaa awu, wo road weight awu, wo insurance awu, na woayɛ car no awie, na sɛ wode rekɔ baabi foforɔ anaa wode rekɔ baabi a wodi wo dwuma no anaa wode rekɔ baabi a wobɛkɔ akɔtwa wo paper ne adeade a, wobɛtumi de DV plate no abɔ ho na wode akɔ. akɔ baabi a ɔsɛ ɔde bɛkɔ biara. Mmara no sɛ is being transferred from or to another place in the country. Nti baabi biara wɔ Ghana biara wobɛtumi atwi wo DV plate no akɔ. Nti yɛntumi nkasɛ bi a DV plate wontumi mfa mfiri Accra nkɔ Kumase. Daabi. Baabi biaa any place in the country baabiaa sɛ dealer no wɔ takoradi ne sɛ nipa no a ɔyɛɛ car no yɛ wɔ Kumasi a wobɛtumi de DV plate no abɛfa wo car no firi Kumasi akɔ takoradi ɛno deɛ wobɛtumi de akɔ nti no wokɔduru na wode akɔ baabi a wotɔn wo wo cars no sɛ wotɔn cars no wɔ Kumasi na sɛ yɛyɛ car no wɔ Nkran a wobɛtumi afa ne sɛ wo paper awu a obi biaa awu a wode DV plate bɛbɔ ho na wode afiri Nkran de akɔ Kumasi. Yɛkae Regulation 23 E, A motor vehicle is being transferred from the place of business of the fleet owner or to the place of business of a dealer to enable repairs to the motor vehicle to be effected. Mmara no sɛ sɛ wo de wo kaa no firi baabi a wotɔn wo cars no anaa baabi a wodi wo dwuma no de rekɔ baabi foforɔ akɔma dila bi akɔma obi na wayɛ ho adwuma a ɛno nso wobɛtumi de dv plate no abɔ ho ayi so nti no baabi a wowɔ biara wode plate no ɛrekɔ akɔ me ayɛ ho adwuma no sɛ yɛkɔ yɛ ho nsiesie sɛ bi a yɛrekɔ check wo tire yɛkɔ tu tire yɛkɔ horo yɛkɔ check wo engine wokɔ change oil men repairs biara ɛwɔ ho biara wopɛ sɛ wokɔ yɛ biara no wofiri baabi a woyɛ w'adwuma no a wobɛtumi de dv plate no abɔ ho to maintenance ɛno wobɛtwerɛ to maintenance sɛ wode car no ɛkɔ maintenance akɔ akɔyɛ mmara no ma wo ho kwan f an unregistered motor vehicle or a motor vehicle which has been repaired is being delivered by the dealer to the fleet owner concerned Nti sɛ fitani no akyɛke biribiara awie na wahu sɛ oh, sisi kaa no ate apɔ, ɛbɛtumi de abrɛ wo back a, ɛno nso ɔbɛtumi de DV plate no abɔ ho na ɔde abrɛ wo. Yɛkan ɛyɛ section 47 of the Road Traffic Act no a, 683 no a, Appeal to Minister, Mmara no se, Where the licensing authority refuses an application for a trade license, the applicant may, within the period prescribed by the regulation, appeal to the Minister whose decision is being bidden on the licensing authority. Mmara no se, Mmara no se, sɛ wokɔ apply sɛ wopɛ DV plate na DVLA foɔ se yɛmma wo, Yɛhwɛ wo tenten ne wo kɛseɛ a, wo nqualify sɛ yɛbɛma wo DV plate na antɔ wo bo antɔ wo yam a, wobɛtumi ayɛ appeal to the minister. Ɛsi so dua wɔ regulation no mu, regulation 20, 23 7 no nso. Ɔse, a person who has been refused a trade license may appeal to the chief executive of the licensing authority For a review, Sɛ woankɔ Minister hɔ a, wobɛtumi akɔ Chief Executive of the Licensing Authority no hɔ sɛ mebɛpɛ License Plate, mekɔeɛ, yɛse yɛmma me. Adɛn? Nti wobɛtumi akɔ Court akɔ appeali to the Minister sɛ no, wonte aseɛ sɛ wo nko ara wobɛgye DV Plate, yɛkɔeɛ a yɛse yɛmma wo. Humm, ɛsɛ yɛma obi. Nti Minister no hwɛ na sɛ ampa ɛsɛ yɛma obi a, mmara ne sɛ the. the minister decision is binding on the licensing authority sɛ minister wokɔ apili na minister ka sɛ no momma atɔbra plate no bi momma vondi plate no bi momma agye plate no bi a yɛde bɛma wo the minister no bɛka no ɛna ɛwom na nti sɛ wokɔ sɛ wokɔgye dv plate ne yɛamfa ama wo a ɛnkɔtra wo nyɛ honhom sɛ wohwɛ no sɛ deɛ yɛyɛ no yɛne w'ani ni a kɔ apili to the minister anaasɛ the chief executive officer ana deɛ ɔyɛ dv boss panyin no Kɔ no hɔ, kɔ no office na kɔka kyerɛ no sɛ papa mebɛpɛ DV plate yɛse yɛ ma me mente aseɛ ɔhwɛ mu no o review a na ɛsɛ ɔmo de plate no ma wa ɔmo bɛtumi de ama wo yɛhwɛ abuse anaa misuse of trade plate obi wɔ hɔ a sɛdeɛ yɛaka akyerɛ ɛkwan a wobɛfa so a use wo DV plate no, deɛ wode bɛyɛ sɛ deɛ ɛho hia anaasɛ sɛdeɛ wobɛfa so ayusu DV plate no, obi wɔ hɔ a ɔnyɛ no saa. Sɛ yɛaka sɛ kaa no obi bɛtɔ na wokɔtrae, wobɛtumi ayusu kaa no obi bɛ wakɔyɛ no yie wobɛtumi ayusu deɛ abobɔ so nyina obi wɔ hɔ ma ɔnyɛ sɛ ɔmisusu plate no ɔyusu no for other purpose ɛno na mmara no ɛka ho asɛm. Wokae Section 50 of the Road Traffic Act no a, wɔse misuse of trade license ɛyɛ atiri asɛm no. A person who holds a trade license or trade licenses and uses commit an offence if sɛ wokura trade license anaa wokura trade license bebree na sɛ woyi so no kwan a yɛbobɔ so su a wato mmara. A. At Any one time on a road, a greater number of motor vehicles that the person is authorized to use by the virtue of the trade plate or license. Mmara ne sɛ, sɛ yɛde trade plate ne ma wo, ne yɛka sɛ trade plate wei, ɛyɛ kaa wei deɛ a, ɛmfa nkɔyi so mmoro kaa no so. A greater number of vehicles than the person is authorized to use. Yɛma wo trade plate baako. anim ne akyire na wode rekɔ akɔbɔ kaa wei ho ne wei ho wakyɛm mmienu de ayi so kaa mmienu ɛwɔ abira trade plate ne ɛde ama sɛ fa baako bɔ anim na fa baako bɔ akyire no wɔde ba wode wei abɔ akyire deɛ deɛ wɔso nfa bi mmɔ wode baako abɔ wei anim de baako abɔ wei anim de trade plate baako no woyi so fɔ kaa mmienu a etia mmara nti no ɛni kwan sɛ woyɛ saa b a motor vehicle on a road for any purpose other than the purpose which has been described by the regulation yɛse Mmara no se botae biara a wode bɛyi so kaa DV plate bɔ ho no, ɛsɛ sɛ ɛyɛ botae anaasɛ reason a yɛaka ho asɛm yi, sɛ obi rebɛtɛste, sɛ wode rekɔkyerɛ obi ma no atɔ, sɛ wode rekɔ maintenance, sɛ wakɔyɛ ne yie na wode reba. Deɛ yɛka ho asɛm yi for any purpose other than the purpose which has been prescribed by the regulation Sɛ wode car no yɛ dɛn sɛ wode yɛ dɛn sɛ ɛnyɛ deɛ regulation no aka a ɛnyusu saa DV car no kɔpɛ car foforɔ. Mmara no se sɛ ɛnyɛ deɛ regulation no aka a yɛka ho asɛm yi ɛna wode yusu DV number plate no a deɛ a ɛneɛ kɔpɛ car foforɔ ɛnyusu saa car no a DV bɔ ho no. Sɛ wobɛyusu car no a DV bɔ ho deɛ a gye sɛ deɛ regulation no ahyɛ sɛ yusu no nko ara na wobɛtumi ayusu. Enti woanyɛ no saa a, woato mmara. C. Commit an offence if the trade license or any of the trade licenses for the purposes of keeping on a road in any circumstances other than the circumstances which have been prescribed a motor vehicle which is not being used on that road. Mmara no se, circumstances sɛ deɛ ɛbɛba mu ayi so DV plate no, Deɛ ɛbɛsi mu ha yi nso DP, DV plate no, sɛ nyɛ deɛ yɛka wɔ regulation no mu a, saa nsɛm no si a ɛnyusu. Sɛ ɛkɔm de me, kaa biara ne fie, deɛ aka ayɛ me DV kaa no, nti no mede kɔ akɔtɔ aduane, mede kɔ shopping, ayi aba fie, mede kɔ ayie. Ɛnim regulation no mu sɛ that circumstances no si a, Ayiesie a, yɛntwerɛ wɔ regulation mu sɛ ayiesie a fa DV plate kɔ hɔnom a, ɛnkɔfa DV plate nkɔ hɔ sɛ o ayie na aba nti na me use. Any circumstances biara a wobɛ use DV plate, ɛsɛ ɛyɛ circumstances a yɛaka wɔ mmara no mu sɛ wobɛtumi de a use, ɛnyɛ saa deɛ a ɛnyusu. Wo use no saa a, wa misuse DV plate na wo akɔmete offence nso. Wohwɛ regulation mu a, act ne deɛ na yɛaka no. Regulation no nso si so sɛ, regulation 23A, A trade license does not authorize the motor vehicle for which the license has been issued to be used for carrying of passengers. Wokan regulation no nso a, yɛdi kan ka Act no ho asɛm, deɛ Act no ka sɛ woyɛ a wa misuse plate no. Yɛnhwɛ regulation no nso. Regulation 23 8. Mmara no se, A trade license does not authorize the motor vehicle for which the license has been issued to be used

Deɛ ɛdi kan, yɛmfa mfa nneɛma sɛ yɛde regye sika, yɛmfa mfa goods for high or reward, ɛtia mmara, anaa yɛmfa mfa passengers a wɔn nyɛ engage in the testing. Sɛ wo test car no na nipa korɔ no a ɔte mu no ɔyɛ engage in sɛ car no a ɔwɔ test no ɔka ho bi na mo test anaasɛ car no a mo test no ɔyɛ inspecte With a view sɛ ɔbɛtɔ car no a, ɛmfa mfa obiara. Nti no sɛ obi bɛtena wo DV car mu a, ɛsɛ sɛ nnipa no yɛ obi a ada sɛ car no ɔretɛste anaasɛ ɔka wɔn a wɔretɛste car no ahwɛ no ho, ahwɛ n'ahoɔden no ho. Anaasɛ nnipa no bi a ɛreba abɛtɔ car no, nti wɔreyɛ inspection wɔ car no ho ahu sɛdeɛ car no teɛ na wɔwie a wɔatɔ. Ɛnyɛ saa deɛ a, yɛmfa car no mfa yɛn nnamfofoɔ nkɔ party ne ayi ase. Obi biara a ɔbɛtena DV car mu biara ɔnyɛ engage with the testing of the car no anaasɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔba abɛtɔ car no nti no ɔretra ahwɛ no wode ne tena DV car mu a wato mmara. Sɛ nipa no ɛba abɛtɔ car no ebi a me na manya sika mebɛtɔ car Ebia mebɛtɔ kaa ama me maame. Me maame nim twi. Me a meba yi nso menim twi. Maa me na mewɔ sika no. Me na sika no yɛ me dea. Nti meba yi, mafa fitani aka me ho a ɔwɔ license sɛ yɛnkɔ na kɔ try kaa no ma me. Me na metɔ, me na metua ka. Fitani na ebetwi kaa no, ɔbɛ ɔbɛ tɛste. Me maame nso na mede kaa no rema no. Nti ɔsɛ ɔno nso tena mu hu sɛ kaa yi a yɛtɛste ɔpɛ anaa ɔmpɛ. Yɛayɛ me nnipa mmiɛnsa. Kaa wura no nso abɛtena ase sɛ ɔno nso bɛkɔ bi because sɛ ɔde kaa no ma yɛn ne yɛde dwane a ɔnhu. Ɔhwɛɛ no me, me fitani no, me maame na ɔno nko ara na ɔse no mo dɔɔso kyɛn me, moyɛ nnipa mmiɛnsa me nko ara. Maame nso memfa me electrician na ɔno nso nka yɛn ho na yɛnkɔ try no na yɛnkɔ test nhwɛ sɛ bi a biribi sɛe wo ho a na ɔno nso ayɛ ama ani aba. Yɛayɛ nnipa num. Sɛ kaa no fa capacity nnipa num a, yɛn nyinaa a yɛwɔ kaa no mu no yɛyɛ engaged in the testing of the car. Enti no, yɛbɛtumi ayi so kaa no a DV bɔ ho no, ɛfiri sɛ yɛn nyinaa no, kaa no ne testing no ne ne tɔ no, yɛwɔ biribi yɛ wɔ mu. Ɛnte saa na sɛ yɛn a yɛtim no, yɛtim si yɛkɔ ayie, yɛkɔ party, yɛkɔ sra yɛn namfofoɔ, yɛkɔ games, yɛkɔ ha deɛ a, ɛno ɛtia mmara. Nti regulation no nso deɛ ɛka no no. Wokae regulation 2310 no nso a, Mmara ne sɛ, A trade license is subject to the condition specified by the authority in relation to that trade license. Sɛ DVLA anaa authority a ɛma trade license no de condition biara ba on a trade license a, mmara ne sɛ ɛbɛyɛ adwuma. Example yɛ the year 2021 to the year 2022. Mmara Twenty twenty one DV plate no twaa mu no, twenty twenty two no na DVLA ɛmfaa the new DV plate no ɛmmae. Nti no DVLA foɔ ɛde condition bi baa sɛ trade license no a yɛde maa twenty twenty one no a ɛyɛ expire thirty first December no, sisiɛ no ɔmo a extend expiry date no akɔ January twenty twenty two a ɔmo de yɛ Ahoboa de twenty twenty two Divi plate no aba nti saa condition no ɛholdu yɛ but twenty twenty two ɛba twenty twenty three ne deɛ ansa na ebewura twenty twenty three mu no na wɔn ayɛ nhyehyɛeɛ de Divi plate twenty twenty three no aba dada nti no wɔn anfa condition bi amma sɛ twenty twenty two plate no ɛwɔ grace period ɛno deɛ ebi amma saa nti no saa condition a yɛde baa twenty twenty one Sɛ 2021 DV plate no yɛde bosome asan ato so no, ɛbɛyɛ adwuma. Nti anytime biara no a DVLA foɔ de any condition biara bɛba abɛto DV plate a wɔn issue no so no, mmara ma wɔn kwan sɛ wɔn bɛtumi ayɛ no saa. Regulation 2311 nso sɛ a person shall not a use a trade license plate for a purpose that is not authorized by this regulation. Sɛdeɛ yɛaka ho asɛm no, sɛ wo use DV plate no for any other purpose biara no a ɛnyɛ authorized by this regulation a woato mmara ɛmfa ho ne wo nkyerɛkyerɛmu a wowɔ. Mmara ne sɛ wobɛ use DV plate a, kae sɛ DV no yɛ defective vehicle, car yɛnyɛ ho nsiesie nwieɛ nti no car no ankasa ɔnte apɔ nti no wontumi use mfa nyɛ deɛ wopɛ biara nti deɛ wode bɛyɛ biara no yɛ sɛ Ɛwɔ sɛ ɛwɔ mmara anim sɛ yɛma wo ho kwan sɛ wode ɛbɛyɛ saa. Wokan 2311 bi no nso a, ɔse a person shall not use a motor vehicle that requires a trade license plate without displaying the trade license plate on the front and the rear of the motor vehicle. Mmara no sɛ ɛmfa car bi ansi kwan so a trade license ɛyɛ sɛ yɛyi so trade license anaa yɛma wo trade license sɛ fa yi so car no ɛwɔ abere a wɔmfa number plate na ɛde ama wɔn no ɛmmɔ anim ne akyire wei ka ho a mmara no asi so mmiɛnsa nti no baabi a ɔtomfoɔ bɔ hɔ pampampan no na ɛsɛ hɔ hia no wogye trade plate no na wɔamfa ammɔ anim ne akyire sɛ ɛsɛ ɔde bɔ na ɔde hyɛ ahwehwɛ mu ɛde to buutu a ɛtia mmara Regulation 2311C, A person shall not use a forged trade license or copy of a trade license plate. Mmara ne sɛ nkɔfɔ gyere trade license plate. Nkɔhwɛ obi deɛ so, nkɔ nkɔ duplicate anaa nkɔ kɔpe. Obi akɔgye no ne license, yɛama ne number DV127 twenty two anaa twenty three na ahosuo akɔhwɛ so akɔhyɛ baabi one corner na ahosuo akɔtwa the same thing de abɔ ɔkaa ho etia mmara ehu sɛ wa yɛ fɔgyere trade plate biara license biara no a mmara no bɛdi nkɔ fɔgyere ɛnyɛ trade plate biara ɛna nkɔtwa kɔpe trade plate no yɛtwa no baako ɛyɛ baako biara yɛ unique baako biara wɔ unique number nti ɛnu kwan sɛ yɛhu trade plate baako the same number no a ɛwɔ afe korɔ no mu nti ɛno nso woyɛ saa etia mmara Afei nso, di no, a person shall not use, make, or have in that person's possession a forged trade license plate or a copy of a trade license plate. Mmara no sɛ, enyusu trade license plate a yɛafɔgyere. Ɛnyɛ trade license plate a yɛafɔgyere. Anaasɛ, ɛni ho kwan sɛ trade license plate a yɛafɔgyere wɔ wo nkyɛn. Enti sɛ wo na woyɛ o, sɛ wo na wo use o, sɛ obi na ɛyɛɛyɛ ɛna ɛwɔ wo nkyɛn o, ne nyinaa ɛtia mmara. Enti no, sɛ wokɔtɔ trade license a yɛafɔgyere a, nyɛ wo na wofɔgyere yɛɛ deɛ, but wo mmara bɛkyew sɛ you have used anaasɛ you have in your possession a forged trade license plate anaasɛ copy of it. Nti hwɛ no yie. Wopɛ trade license place a, kɔ authorized agent a DVLA ama no kwan sɛ ɔntɔn trade license. Anaasɛ kɔ DVLA sɛ wopɛ bi, na nkɔtɔ fɔgyere biara, na akɔtɔ deɛ yɛafɔgyere ne ayɛ a, yɛhu a, wo a wotɔɛ no, wo ho bɛkyere wo. Regulation 2311E, Mmara ne sɛ, A person shall not drive a motor vehicle which displays a forged plate or a duplicate copy of a trade identification mark. Wo nso, sɛ obi akɔtɔ trade license ayɛ no forgery na sɛ ɔde abɔ kaa bi ho na sɛ wotwi kaa no na ɛkyew sɛ wote saa kaa no mu na trade license a ɛbɔ ho no yɛ forgery one anaasɛ duplicate anaa ɛyɛ copy obi deɛ na ɛbɔ wo kaa no ho a, wo a wotwi kaa no yɛbɛkyew. Deɛ kaa no yɛ no deɛ yɛbɛkye no, deɛ ɔyɛɛ plate no yɛbɛkye no. Ansa na deɛ ɔkɔtɔɔeɛ no so yɛasan akye no. Nti wo nso a person shall not drive a motor vehicle displays which displays a forged nti no sɛ kaa no a wote mu no sɛ plate ɛbɔ ho yɛ forgery one ɛnyɛ original ɛnyɛ papa a wo nso mmara ne wobɛdi. Deɛ yɛaka ho asɛm yi ɛyɛ forgery plate no mmara no sɛ sɛ woanni so ne yɛ kyew a saa forgery plate wa forge plate no wakɔtwa bi wayɛ copy yɛde wokɔ court a ɛbɛbɔ ɔka fifty to hundred penalty unit or a term of imprison not exceeding two years or both mmara no sɛ yɛbɛtumi de watom mfeɛ mmienu anaasɛ yɛbɛbɔ ɔka from fifty to hundred penalty units Na mekae wo sɛ, Sisiei a ɛne wo yɛ nkyerɛkyerɛ yi, panati unit biara yɛ twelve cedis. Enti sɛ ɛyɛ hundred panati unit a, na ɛyɛ sɛ thousand two hundred. Fifty panati unit yɛ six hundred Ghana cedis. Anaase yɛde wo bɛkɔ akɔtom mfeɛ mmienu. Enti no, ɛn, ɛnha wo ho nkɔ fɔgyere DV plate. Ɛnha wo ho nkɔtɔ DV plate a yɛafɔgyere. Ɛnha wo ho mfa DV plate a yɛafɔgyere mmɔ wo kaa ho. Ɛnha wo ho nkɔtwi kaa DV plate a yɛafɔgyere bɔ ho. Ɛnyɛ saa deɛ a, yɛde wo kɔ kɔɔto a.